Nah, babulik pulang lawan ulun, Mang Rojali. Hehehe. Nih, ada kisah hanyar nih bubuhannya ai di rumah. Hanyar sarak, saurang janda tiga puluh satu tahun jadi pengedar narkutika. Uma, narkutika pulang kadada habisnya. Waktu digerebek, Inya handak mambuang barang bukti ke dalam wadah bekamih. Uma ai bisanya kayatu cil. Lihai bujur si acil janda ni lah. Urang wc tu cil dipakai sagan buang air, inya kada. Dipakai sagan buang sabu. Nang kaya ni kisahnya pemirsa.

dua koma lapan gram tu kaya Suyanti nginih badiam di Jalan Perintis, Kecamatan Sungai Pinang. Inya ngitu hanyar sarak lawan lakinya, jadi kada karuan, lalu ai bejualan sabu. Sidin nginih mendapatkan barang haram ngitu tumatan hodengan hanyarnya nang pangedar jua. Cocok ai ya klo dikawinkan, sama-sama pengedar, sini ulun jadi panghulunya klo, mau ai ulun cil ai. Nanang Galagar bepadah, ujar sidin ngitu pas digerebek, si janda handak mambuang barang bukti tersebut ke dalam lubang bekamih. Bedasarkan
keterangan tersangka jua, yang hanyar ini inya sudah pisah lawan lakinya. Mana wayah-wayah ini jar tadangar beisi hodengan hanyar jua. Mana hodengan hanyarnya itu kiapa ai beisi hutang jua jar lawan urang tu. Nah ditagih kadada duit malah yang dimintanya sabu lagi. Tu yang kada masuk diakal. Tu yang maulah yah katahuan tatangkap. Ujar si Nanang Galagar ngini, tasangka maminta sabu-sabu ngitu lawan hodengan barunya nang bagawi sabagai pengedar jua. Coba ai bagawi ikhlas kah yang halal, jangan nang kaya ini, taubat sudah, taubat. Kenapa pian jadi pengedar?
Kayapa lah, kada jadi pengedar ulun ni kalo janda kada balaki lagi. ditinggalkan laki bebini lagi paksa ay aku berjual sabu-sabu berjual sabu-sabu tuh kan nyaman kalau duitnya handak berjual nah apa lagi kada bisa sakulah kada dahulu mau berjual sabu-sabu kada sakulah nyaman banyak berduit itu pang jadinya aku jadi pengedar sabu-sabu
berapa lawas pian jadi pengedar
dua tahun
aduh bujur-bujur Suyanti, Suyanti, sudah janda, masuk penjara pulang, sakitnya ngitu heh, balumut cil ai pian di penjara tuh, balumut cil, balumut. Salasa dua puluh tiga September dua ribu empat belas. Jam ampat subuh bubuhannya, pulisi berhasil menciduk seorang nenek nang kaya banyu haja diciduk lah. Urang nang bediam di Jalan Palita enam Samarinda ngini jadi pangidar narkutika. Uma ne, pian ni ne jadi pengedar kah ne, sudah tuha ne ne. Waktu ditangkap, nenek ngini di dalam dompet sidin Tuh terdapat dua belas poket sabu lawan empat biji ekstasi. Pah, bujur-bujur nenek ni lah. Coba basimpanan obat mangga haja kah ne, ni kada basimpanan sabu. Hahaha. Nang kaya ni kisahnya bubuhannya. Oh mabuk, mabukan lagi, oh sabu, manyabu lagi, oh mabuk, mabukan lagi, oh sabu, manyabu. Pangidar narkutika kada kenal lawan umur. Nah, ngini buktinya. Nenek lima puluh satu tahun, ngarannya BN, nang janda tuha, jadi pangidar narkutika. Uma ai lah ne, pian ni sudah bawa tanah, masih haja babuat kejahatan. Coba kah mamikir akirat. Insap ne insap sudah bebau pian tu ne ai bau tanah ne ai bebau. Sidin nginih beisi anak tiga, beisi cucu jua jar nang bediam di dalam Sultan Sulaiman, Palita Anam, RT lapan belas Kelurahan Sambutan nginih ditangkap hari Selasa tanggal dua puluh tiga September jam empat subuh. Ujar si Kompol Palui, Si nenek ngini mangaku inya mancoba-coba haja mangedarkan sabu-sabu di sekitar rumah. Cobakah nek pian ni mengedarkan kebaikan? Ini kada sabu-sabu.
Tadi kan ada laporan dari masyarakat, aa kita datang ke tkp langsung, waduh sakalinya ai urang tuha. Gl, ngarannya, ngaran samaran, malakuakan panjualan sabu-sabu bacucuan lagi handak bajualan kada mampu, handak bagawi kada ditarima, kasian haja pang ai, dua ikung cucu maka aduh ngalih banar diurusi ni, urangnya batahurup pulang kada tuh diapa-apa, jadi kami dari kepolisian terpaksa. bertindak manangkap si palaku.
Imbah ditangkap, si nenek ngini masuk penjara. Nek, nek, bujur-bujurlah di sana, nek. Kalo subuh sembahyang, nek ai, kada nya menyabu, nek. Hehehe. Hanyar tahu aku si nenek GL tuh anu pengedar sabu-sabu, mandibar hati. Pah. Bujur-bujur takajut, di kampung tu urang kada tahu pang namanya si Nenek Galuh tu, urang tahunya Nenek Gayung tu urang pinandu tahu Nenek Gayung dari ujung ke ujung tahu pasti Nenek Gayung kada tahu Nenek Galuh bah bujur takajut memang tahunya inya panyadar sabu-sabu kaya itu. Pantas haja waktu tu pinang meungut di muka lawang mingkuti remote tipi. Kusangka apa ka remote tipi, paraki sekali kalinya mingkuti anu hape hape andruid. Main COC dengan angry beat, bah buang perangai memang tu tantanda handak tangkap pulisi sudahnya penyender sabu-sabu itu.
Saksikan terus Licak, liputan kocak hanya di Samarinda TV.